भैंस माल के देख ले देख ले छिटा में लगा दे टायर पर से देखी देख देख देख ल देख ल मार गुड़ा कुछ ना खैर खुर कुछ ना या परू खेतै या या खाइ छै हे या देख ल एकटा भैयारी के देख ल हे या भैयारी के खेत एकटा लाद कुछ एकटा लाद टायर पर टायर लाद या छियै लाद एवरी फटबरा क्या के छोड़बै देखै छ स्कॉर्पियो सड़ रहलै या मोटरसाइकिल एतऽ उड़ि रहलै हमे एकटा टुटला गाड़ी पर चढ़ै छियै हे या बाल्टी देखऽ हमरा कतिए देलकै स्टील के तऽ टीन्हा हे ई छै सिल्वर के अलग ई फुलही वाला मार फुले वाला देखै छ ने मार फुले वाला देखै छ या छै भैया रिकवरी फटवारा कए के छोड़बै ई की छियै तोड़ी सुखबै छै हमरा तोड़ी ने आ फार देखला लाद देखला केना केनी राखल छै हमर जगह देखला कतना छै चल अबरी फटवारा कए के छोड़बै चल देबै एहि दुआरि पर रे। चल चल ओहि दुआर पर ओ दुआर के खेला देखा दे चल चल या ते या देखे छ ट्रैक्टर का देख तीन तीन टा ट्रैक्टर एक टा नहीं ट्रैक्टर तीन टा ट्रैक्टर सब चीज का सड़ा पचा के नाश कए देलकै ए फटबरा हेतै या तऽ फटबरा क्या करब या के छी कते अरे ढौसा अरे ढौसा एना या ते हाँ भैया एना या एना या

तोरा देता लोग वोट वोट नहीं देता पहले समाज के सेवा करने रे वोट तो तुरंत तुरंत गदा गद छिटा छिटा दे छे छिटा छिटा वोट देता तोरा तुरंत दे छे ए हाथ करू ए हाथ लगी सो में तोरा वोट देता लोग नहीं हम बुड़ लेल छी हम काज नहीं चंबक नहीं ढाले एना सब से लड़ना घुरे छ हल्ला करे छ तोरा वोट देता लोग से नहीं लड़े छे लोग से बड़ा प्यार से गप बड़ा प्यार से नीक से कहलू की भेल केना भेल तब तो, पहले बुढ़वा बोला वो गप सबका छोड़ो ना बुढ़वा के बोला पहले बाबू हो ओ बाबू हाँ अने त कहे पूरा उक्ता सारा पूछा की भेले हेरो दिलचन मा हाँ क्या उताबे छा अपना में रो वही ना उगताबे छी तू वही ना रहो हमें हमें माथा रहो है ना सुन सुनते की तो सुने सुने तो आप बूढ़ भेल जाए छे बूढ़ हाँ हाँ बात तो सही कनी छे बाबू के बात सुन ले चार बाबू भैं- के बात की सुनबे है ना सुन ना चार भाई छी ना किया ना तऽ चारि भाइमे चा- चारूके शादी तऽ नहि भेलौ बा नहि चारिटा पुतोहो तऽ नहि एलैए नहि एलैए तऽ चारि दुनी आठ भए जेबही तऽ कते पटुआ छोड़बही बहुत तऽ बहुत पैसा हेतै बाबू हमे पटवा नहि छोड़बे वाला छियै नहि ई पढ़तै पढ़ि पढ़ि के ई एगो पढ़ै छै पैसा दै छियै मोबाइल लए लै छै पुला पर बैठ के एना ना कि ना करैत रहै छै ओह ने मना छियै अनमना छियै हाँ। देखै तऽ सुखि गेलै मोबाइले एकरा सुखा देलकै बाबू हो पढ़ै छियै तऽ की करियै पढ़ला लोक के देखबै कतौ पढ़वा छोड़बै ना पढ़ला लोग के खाली बटुआ में पैसा दे है ना सुन कीर्तनमा पढ़ला लोग ठीके पटुआ नहि छोड़बै छै पूरा मन कैसे हाँ महकै छै ओ। बाबू, हमरा छोटके पासमे गाछ छै। छै, छोट भए हाँ, गेलौ तोरा ने पास में रहतो ना बाबू हमरा पाठ मे छै हाँ तोरा पास में आधा चीर लेबो बुढ़वा के एने माथे ए नहि चिरी हम आब बूढ़ भेलू बा अच्छा ऊ गप के छोड़ो ए माय कानतौ

नौ हजार नौ हजार हम्म, एते महग छै एते महग जा हे आबि गेलै आइ काल्हि एहिमे चारि सए टका चालीस सए टका क्विंटल चारि हजार पर भए गेलैए कते पटुआमे पैसा भेल रहतियै अरे सुन ने पटुआ के भा एहिना अपडाउन होइ छै थोड़े भी कम नहि चारि सए टका क्विंटल बिकतो तऽ ढेरी पैसा हेतौ ओकरा महकै छै महकै छै तऽ महका अति भए ने छी ने तीन भाई ना छै की करबै तीन भाई छोड़ दे नी पढ़बे लिखबे करे छै बढ़िया रिजल्ट लागते बढ़िया रिजल्ट लागते एमबीबीएस एमबीबीएस वीडियो वीडियो बनते उ गप का छोड़ द गाड़ी के की करबा गाड़ी के बोलो गाड़ी की करते दू गोला के बोला दू गोला के नहीं बोला बोली हेते हां अपना सब बाबू ने पहले विचार ला अब तो हमरा कुछ नहीं फरैया गाड़ी के खंडहर भए गेलैया ककरा दिए ट्रैक्टर ककरा दिए फाड़ी झाइल मृदंग आ बड़ा मुश्किल से रो ढौसा हाँ तू तो पढ़े लिखे छा तोरा बता ट्रैक्टर चलतो ड्राइवर रख लेबै ने तऽ हमरो हमरा तऽ- है हमरा दे दे हम अपने से चले हम अपनो हिस्सा तोरा दे देबऽ ओकरा ज्यादा टेलर हमरा ज्यादा इंजन ओ छोड़ा के ज्यादा झाइल

की कल्याण आ बाबू सूखि गेलै चलो आ मोबाइल चलबै चलबै सूखि गेलै एकरा मोबाइलमे आब की छै ओहिमे हेते हेते लोग निकलै छै आ ओकरा देखला आ हँसला मोने मोन हमे पुछलू ने की करै छी तऽ कहलकै हम तऽ घी मरीदा खाइ छियै कमैला कमैला अपना हे या चप्पल नहि छै एकटा कतऽ जेतै कमबै लए धरज राख हमे जनता सेवा मे छी कोनो भांजे ई- जीत जेबै ने एबरी तऽ जते निगाह सड़क छै तोड़ि के पुलिया बना देबै नीचे सड़क कतोड़ भी तऽ तब निकहा सड़क टूटते पुलिया बनते तब ना उचगर पुला बनते तू जीते जीता ना ए जीतल जीतल छिए एबरी छिटा छिटा वोट छै एना खरेला बोली में जीतते एना खरेला बोली में लोग ले तते मिलान सब करै छै बाबू कला तू जे छी ना पढ़ान ठीक छी इज्जत दै छै बढ़िया इज्जत दै छै अच्छा पछम से चाहते जे सबके दए के तऽ चल तऽ हमरो नाम ने चलऽ हँ। हँ बढ़िया इज्जत दै छै सब कोई पी लै छै तऽ हमरा कहलक दए दे दिल चनमो के तऽ दुइ भाय कतऽ गेलौ दुई भाव कते छै उ गेलै एकर ने जानै छ नहर दिशा घुमै लए मोबाइल ओ गुल राखने छै गुल दए देलक कहला हमरा गुल के निशान लागै छै ने नीक लागै छै आ पढ़ै के निशान नहि लागै छै बाबा हमरा कहियो देखला दू गुलतुल खाए देखै छौ सुखि गेलै सु- देखऽ चेहरा देखऽ एकर सुखि गेलै हड्डी बॉडी एहने छै तऽ तोहरा हाथ के बनेतै पढ़े लिखे छै ओहिमे दिमाग खर्चा होइ छै बहुते बा उद्वार बहुते लागे हँ, छौ लागै उ छै गप के छोड़ दे हमरा ट्रैक्टर फाटि दे ओकरा ढाल देबऽ कि टेलर देबऽ बोल आ कतौ से आबत है ट्रैक्टर के झगड़ा ओकरे झगड़ा छै अंगना वाली फुसिया जाइ छौ ई ट्रैक्टर केना चलतै हम आगे लगा धर नहीं रहता नहीं चलते हाँ आग लगाते कम्बई में नस टूट गेलै नस कमबै में नस टूटि गेलै आ ई के जाग लगा साग मोबिल महकै छै तेल महकै छै आ पटुआ के पानि अलग से महकै छै पैसा हम अपने रख लेब आ सुन गाना सुन ना पहला फाटे ले कहै छियो है रुक ना झगड़ा नहीं उठा ए बेला वना माथा ने घूमी एहने माथा एकटा हमरो गप सुन ले कैसा ना बोलाबो दूटा लोग के, कैसा पटुआ ना के एकरे देखै बा- छियै भीतर कल्पै छै पटुआ के देखै छियै भीतर कल्पै छै पानि लागि गेलै पाको है ना सुन ना कमाल तो तोरे छिए कमायल छियै ने तोरे छियै आइ सब बदरा रहै तऽ पढ़लकै लिखलकै तू सब कहाँ कमे छियै पढ़ै रहै जब तोही कमेलही आ तोही तू जे देबी से दही तऽ हमे सुनै छियौ हमे एकरा टेलर दो नहीं ना वना नहीं कजन दूटा लोग बलाबो दूटा लोग के ए दूटा लोग का फल्ला काका के बोला फल्ला काका के बोला त फल्ला काका के नहीं नहीं या तो बोले नहीं आबो तो बोला चलत हो अया एला ई वाजिबे पंचायती क्या देते हाँ ओहि दिना बोले के लिए ना जब सरिया के बोल जा तो बोल जा बाबू तू ओकरा बात कर एकरा से गप करो हिंदी में कर ए ए दोनों भाई चारों भाई का फटवारा कर दियो बोला जा किया ना बोला जा किया ना बोला जा किया ना ऊ ऊ करे छे कोन पंचतिया छे ले ऊ ऊ ऊ करे वाला ए आए या या करे छे तुतना लागल छे बाबू तो पंचती के ना आते एकरा तुतना लागल छे के जो में ई गाड़ी सब जैसे से दुनु डाके फटबरा कर दह

रोडा बटर सबके हिस्सा उबराइ के देबै सड़क पर तब चलतै हेतौ एना हेबे ने करतौ एना नहि फरि जेतौ बोलै किया जा बोलै छै किया ने ए भाई इशारा कर जाना ना बुझा इंग्लिश में की कहै छौ की कहै छी अपने यौ

तऽ बीच में हमें की करब तब रगड़ा है तो तोरा अब या तऽ आब रगड़े रगड़े तऽ हमरा मारिए दे मर ह या जी ह फाटा जल्दी नहीं तो तोरा फाट लबा नकले से आधे तो तब केना हेतै नकले से फाट लबे बोले छे किए ने हे हे हे करे छे पंचायती करे ले ले की देखे ले ले जाओ पंचायती तोरे करे पड़ता ई स्वाद उठबै छै बीचमे तोरे अथी करतूत देख कऽ हंसै छ हँ हमे गड़बड़ जे छियै हँ हम नीक कहिया केलियै जे खराब हेतै ब- जल्दी फैसला करो चलो जल्दी फटबह तू हमरा तऽ कुछ नहि फुरे छै जे तू करबह सएह हेतै पूछो फुराबो

लहू छियै कि खून ई तो खूने छियो देखा ना लहू छियै कि खून तकरे ई बौका ई बीच में पंचायती नहीं तखनी तक कल कहिया पंचायती कर दिया ओकरा कपार भांग दिया से तो नहीं भैया तखन भाई नहीं सकलता ओकरा पंचायती वाला से। पंचे के नहीं सब चढ़ा के मार देबे लहू छियै कि खून तक न चिन्ह ने निक से से देखै छियै खूने छियै चलो ठीक छै तोरे ओकरे अब दिशा रह हम नहीं हम चलो रे लेबै ओकरे इंजन तो हम टेलरे लेब पहिले कति दाना नहि दिए एकरा पहिले जे बोलतिए ना दी देखा तो कतऽ कतऽ चोट लागलै हो बाबू कतऽ लागलो पजरो में लागलो पजर खोरी टूटबो केलो है देखा तो कतऽ कतऽ लागलै एहन हो छो सत्ता लाइन फूटल लो जाय दिना पकड़ लेलियै ओकरा नहि लहू तऽ खून चुबा के छोड़बै हम अकेला हम पकड़ लेलियै ओकरा लहू नहि तऽ खून चुबा देबै एहि पाँच एकटा बौका छै चल देखा तो चलो बा, देख बा। लेबै

ये तो दुई बाबूत रहे ना बापो ओकरे पछा ठीक छे नुकिया रहे छे ट्रैक्टर ले या तो तू ट्रैक्टरे ले ट्रैक्टरे ले चलतो जैते कत्तो या तू नुकियाल छी हम या तो तू ए ढोसा देखी त हाँ, बाबू। गाड़ी बता राखल छै कोई चोरवा चोरवा के नोट फॉल कल्टी सब ने खोले छो टायर टायर देखी तक बड़ा झाके चोर नहि हेतऽ वएह हेतऽ

हँ देखलियै अहाँ सब एहि ट्रैक्टरके चलते एतेक विवाद भेलै अहाँ सबके ई ट्रैक्टरके फेरामे नहि रहू भाय भैयागरीके मिलानीमे रहू आओर हरेक चीजके देखैत हुए समाजके देखैत हुए ओहि ढङ्गसँ चलू ताकि कोइ दिक्कत नहि करे आओर अहाँ सब चाहबै तऽ आगाँ बढ़ि सकै छियै नहि चाहबै तऽ पाछाँ रहि जेबै एहि लेल अहाँ सब चैनलके सब्सक्राइब करू लाइक करू